Ret eo skeiñ war an hevelep tach ponez un uhelvennad, un eoriz. An eoriz a zo ar stad Breizh stummet gant ur vegenn vrezhon nevez, gant gant tud deskoniet ne vint ket o tikoniñ war-lerc'h ur stummadur a-zoare gant prederourion. Wirion, setu roll an Emsav a zo stummañ prederourion da vezañ deskoniet. Setu perak ez eo an Emsaver ur prederour, n'eo ket ur beleg. An Emsaver a zeu deus forzh peseurt relijion, n'eo ket ur gudenn, met an Emsaver zo a-us da gravezioù Relijionoù an emsaver zo ur prederour o'n em stummañ da vezañ kiriek, un den fur evit ren ar Stad vrezhon. Kristenion eo o deus graet pagan eus ar prederour. Ar ger pagan zo bet krouet gant kristenion evit stourm a-enep prederourion. E tri c'hant nav-ugent pemp eo bet difennet d'ar brederourion kenteliañ. E pevar c'hant nav-ugent daou, me gred, int bet kondaonet d'ar marv gant kristenion se peogwir e felle d'ar gristenion da'm soñj na chom er gevredigezh hogen pignat er galloud pignat e galloud ar stad evit ren ar vro ur vro zo frammet evel un den Bez' eus ur par fizikel an tiriad eo, ur par bredel ar gevredigezh eo, hag ur par ul live speredel ar Stad eo. Ar Stad zo stummet gant ur vegenn tud peurstummet desket. En hengoun evel-just. Setu perak e komze Platon eus ar roue prederour, me a lavarfe ar roue drev, ar roue drouiz, peogwir e klot ster ar ger drev drouiz gant ster ar ger filozof e gresianeg. N'on-me ket a-enep d'ar gristeniezh er yoc'h, er boblañs, rak pep poblañs a rank kaout travezioù, kredennoù evit kaout pennaennoù evit bevañ, liammet gant ar re all, gant doujañs kenetrezo, e c'hell bezañ kristenyezh, boudaegezh pe islam yuzeviezh ha me oar-me, ne ra forzh. Se zo kentañ estaj ur vro. An eil estaj zo graet gant tud o teskiñ en em stummañ evit lakaat o emskiant da bignat da gompren ar wirionez. Se zo tud war-sav, tud disuj, tud en em sevel, tud emsavet neuze. emsaverion. Setu perak an emsaver zo ur prederour. Ul levier eo o leviañ re a chom er gevredigezh en traoñ. An dud sujet o plegañ sujidi dezhañ dre hanterouriezh beleion. Se zo eo riz ar stad hengounel o tistreiñ er goude arnevezel. Setu perak eo dispac'hel hag ez eo an emsaver un dispac'her. Rak an dispac'h pe ar reveulzi, revolvere, a dalvez An distro hag an distro zo distro an hengoun rak arnevez. Setu perak n'hon eus ket en Emsav da varvouzañ pezh a zo e lec'h all er bed arnevez. An emsaver a c'hell dont eus kristenez er gevredigezh met ur wech emsaver prederour en deus da zistremen n'en deus ket ezhomm eus ar relijion peogwir n'eo ket ur relijion bennak en deus da lakaat er galloud met prederouriezh. Se zo bet fazi kristenion zo. Setu perak eo bet drooglazhet ur plac'h, ur vaouez espar evel Hypatia da Alexandria, Giordano Bruno hag all hag all. D'ar mare-se, kristenion oa evel islamourion o klask mont er galloud politikel er Stad, o deus da chom er gevredigezh evit frammañ ar boblañs. Setu hon dlead zo en em stummañ evel prederourion e brezhoneg arnevez ha post arnevez evit bout deskonidi da ren ar Stad Breizh. Rak er bed a-bezh broioù zo anavezet, treunded o deus nemet dre ur Stad, dre o Stadoù. Bretagne e galleg evel-just zo anavezet nemet evel proviñs gall ur wech ouzhpenn, peogwir emañ dindan leviadur ar Stad c'hall. Hag ar Stad c'hall en deus bet ezhomm e-pad kantvedoù eus kristeniezh er boblañs evit mestroniañ brezhoned hag ober Bretoned anezho, o komz galleg breman pe brezhoneg. Pe e brezhoneg arnevez emsavek ne ra forzh ebet evit ar stad c'hall. Ar pep pouezusañ eo e vefent sujet. Sentus o plegañ. Ret eo tennañ korvoad eus istor an Emsav. Dezrannañ mat ar pezh a zo bet evit kompren pezh a zo bremañ ha pezh a vo. Warc'hoazh, rak an Emsav n'eo ket graet gant mennozhioù, gant fantasmoù kefredourion bac'het en ur burev, o en em bitouchal gant mennozhioù. Bout emsaver zo bevañ gant un doare bevañ disheñvel diouzh ar C'hallaoued ha komzfen brezhoneg pe get. Bezañ brezhon zo un doare bevañ Bemdeziek an emsaver zo marc'hek hag ur merc'hed a zo emsaverez a zo itronezed pe marc'hegezed o vevañ evel un doare urzhiet. Diskibion ez int holl anezho, disipl e galleg, a dalvez Bevañ gant un disiplin hervez un urzh hengounel an emsaverion a vev en un doare disheñvel n'int ket bourc'hizion. Int a zo o tebriñ hon emgarout, o c'hoari karantez en un doare disheñvel. Me zo da skouer o pleustriñ gant yoga tantrek abaoe daou-ugent vloaz. Un doare speredel Da c'hoari er gwele ez eo. Kedia a zo pediñ evit tizhout ar bed speredel, ar bed diavel, da vezañ awenet hag awenet mat e-pad an noz. Istor an Emsav zo kentelius, da skouer en Trede Emsav, istor Habana Guilletien a zo an hini pouezusañ da'm soñj. En e yaouankiz Gie-Etienne, anezhañ, oa desket evel un den kristen gall, breton eus Breizh-Uhel, kristen-rik hag o vezañ sujet-mat d'ar bed gall betek bloavezioù pemont hanter-kant. O studiañ e Pariz en deus em zieubet. Eus ar sujidigezh, ho pignat a-us da live ar boblañs. Naturel eo. Ha setu penaos en deus dizoloet en hon emzieubiñ en deus dizoloet an Emsav esked-brezhoneg ha deuet da vezañ broadelour, emsaver en deus e prederour, e pagan anezhañ. Evit gwir en doa dilezet mui pe vui kristeniezh Setu penaos en deus tizhet ar poent da grouiñ preder ha da c'houde SADED aet ar bloavezioù tri-ugent c'hwegont betek krouiñ ar gelaouenn Emsav gant Youenn Olier hag ar strollad ESB. Evel am eus lâret dija, goude Eizh ha tri-ugent, c'hwegondeiz, eo bet tizhet gant kleñved kleizelouriezh, skignet gant Gallaoued evit distrujañ an Emsav broadelour. An anv evidon kleizelouriezh zo kristeniezh laik, ur c'healiad hollvedelour ez eo a-enep d'ar vroioù, d'an arzoù, d'ar pobloù, d'ar stuzegezhioù. Setu perak ez eo kleizelouriezh gwellañ mignon ar frankizelouriezh hag un doare diac'hinek brasañ mignon kevalaouriezh ar vedelouriezh renet gant bankourion New York hag Londrez, o lazhañ an douar a-bezh. Breman, setu perak en deus Habana paouezet da vezañ emsaver e deroù ar bloavezioù dek ha tri-ugent, ar bloavezioù seikant, hag en un doare poellek en deus dilezet e lezanv emsaver Habana. Evit adwiskañ e anv gall Guilletine ha tamm-ha-tamm er bloavezioù pevar-ugent, er bloavezioù eilkant, en deus emgavet a-du gant frankizelouriezh ha bedelouriezh. Bez' e lavare din holl bobloù ar bed zo tonket d'en em gemmeskañ hag un dra vat eo. Diskouez a rae neuze Penaos e oa distro da ar gristeniezh er boblañs peogwir sklaer eo, hervez kristenion, an denelezh a-bezh zo un tiegezh, ur familh veur, gant un doue nemetken o ren ar familh-se, pezh en deus degaset kravez nevez, relijion nevez, Gwirioù mab-den, pezh a c'hellan displegañ ar poent-se diwezhatoc'h. Ar banann neuze oa kouezhet en trapik, tizhet gant kleñved o sujañ an holl er bloavezioù seizh-kant, betek lakaat Mitterrand er galloud e Pariz er bloavezioù eil kant. Neuze an emsaver prederour dispac'her Habana zo deuet da vezañ an arzour-meur ar yezhour ramzel Gietien. Daou zen disheñvel-mik chom a ra dimp bremañ seveniñ An uhelvennad oc'h implij e labour war ar yezh evit mont pelloc'h, evit bout prederourion a-us d'ar yoc'h gant relijionoù, ur wech ouzhpenn evit bezañ brezhonet ha n'eo ket mui Bretoned, evit seveniñ ar Stad Breizh da vezañ heritourion diskennidi Maksen Vledig, tud evel Marc Aurel, Giordano Bruno hag all hag all, ha n'eo ket tud evel Sant-Aogustin pe Torquemada. Ha Stalin ? Pe Mao Zedong ? Marmouzed dremourion doue an tad hag ar Salver. Un dra vat a anzavan e meizad Salver, un dra yael eo e c'hellfe bezañ aet kantvedoù katalizeur er boblañs evit Unaniñ an dud, pobloùigoù disheñvel, evel m'eo bet katalizeur Karl Marx evit seveniñ Unaniezh Soviedel gwechall-gozh, en ugentvet kantved. Setu perak 'm eus prenet Presbital Lanniliz. Gant ar soñj e vo savet ur skol deiz bennak e Lanniliz evit stummañ prederourion, emsaverion, da vout levierion, levierion un urzh nevez, legionerion evel m'eo bet kentañ emsaverion romant gant Maksen Vledig, ar c'hentañ emsaver o ren ar c'hentañ emsav a zo en orin Breizh. Breizh evel stad brezhon e brezhoneg arnevez, ur stad dieub en Europa dieub Dieubet diouzh Wall Street hag ar City, diouzh Trotskourion a zo liammet gant Rothschild ha Goldman Sachs evit en em skoazellañ da aloubiñ pobloù ar bed. Hor brasañ enebourion neuze zo Wall Street hag ar City, ar galloud marc'hadour enebour d'ar galloud prederour. Bez' hon eus da adsevel pezh en deus dismantret distrujet, habannañ, a-raok, er bloavezioù seiz-kant, adsevel ar pezh a oa bet savet er bloavezioù c'hwegont, tri-ugent. Emsaverion, prederourion, lejienourion, arzourion, n'o deus ket da vezañ re chalet gant kristeniezh. Bez' o deus da implijout kristeniezh, islam, boudaegezh, yuzeviezh hag all hag all er boblañs evit urzhiañ ar gevredigezh. Emsaverion neuze zo o labourat o krouiñ fetis a c'hell bezañ gwelet ha n'eo ket hunvreoù nemetken. Labouret 'm eus kalz evit prenañ hag adsevel presbital an Iliz d'ober ur skol emsavel. Se zo fetis. Me zo prest da lezel d'an Emsav va labour e an Iliz, ar presbital. Un ti bras, sakr, nevet ez eo. Ar glot mat gant pezh hon eus d'ober d'adsevel en istor an Emsav. E klot gant istor ar pevare Emsav. Un egin, un derou e rank bezañ. Da frammañ ar re yaouank. Bet e rank dont tudoù yaouank war hent ar brezel. O daoulagad ha desket ar gentel. Arabat dezho chom bouzar ouzh mouezh o zadoù kozh. Dihunet-krenn emaint. Deiz eo, war-lerc'h an noz. Re boner war hon divskoaz oa eo an estren kriz. Nann, n'omp ket mui evit soublañ rak e lezennoù strizh. Se zo komzoù hor ganaouenn am eus desket er skout Bleimor. Mat ret e vo lakaat da zont ar sonerezh. Er vro ez eus miliadoù a dud yaouank a zo prest da vezañ dihunet, da vont war-zu an uhelvennad. Pep hini zo kleze un heol nevez o sevel, evel ur gward. Gward ur mennozh real hag un hunvre doueel. Pep emsaver zo un tan enaouet en noz, tan nevez ar vuhez, dre garantez pep hini zo brezelour, dre ar garantez o tarzhañ en e galon, pep emsaver zo e-kichen ar roue Arzhur, pe Maksen Vledig, da genderc'hel gant kelc'h an istor, rak an istor zo kelc'hiek ha n'eo ket un hent ul linenn. Pa vez tout ar bobl o gousket, er sioulder o tasoniñ, pep emsaver zo lagad ruz, an doue meurzh pe taran, o skediñ en noz, o pennfolliñ gant karantez, Evit difenn e-neved, skuizhder ebet a c'hell herzel outañ, gwander ebet a c'hell mont ennañ. Brienn tinell eo e ene, diseblant ouzh ar bed marc'hadourel, danvezel. Gortoz a ran seurt tud evit labourat e Lanniliz. Awen.